Сәләмү алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, кадерле дуслар! Бүген без сезнең белән кем безнең хакыйкый дус һәм хакыйкый дошман икәнлеген ачыкларбыз. Чыннан да бар кешеләр безнең күңелебезгә якын булган кешеләр, дуслар, иптәшләр, якын бәндәләр. Безгә файда китергән, ярдәм иткән, киңәш биргән, безгә бәхет теләгән

Хәдисләрнең берсендә әйтелә, якын кешене, дустыңны якын тот. Әмма дә ләкин бел, бәлки берәр көнне ул якын кешеләр төркеменнән ерак

Синен күңелеңә хуш булмаган бәндәң, бәлки, синен иң якын дусларыннан булырга мөмкин. Ягъни Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү уәссәлам хәдисләрнен берсендә әйтә, Якынайткан вакытта да һәм ерагайткан вакытта да бәндәләрне, бик якынайту да һәм бик ерагайту да тиешле түгел. Һәм чыннан да тормышта шундый хәл. Күргәлибез. Бер танышым сөйли, хәзрәт ди, бергә эшли дирик. Бер бәндә белән, хаман аның белән әрләшә идек, хаман спорлаша идек. Мин аны бик начар кеше дип күзаллый идем, әмма дә ләкин бер ара килде сынау. Малсыз калдык, балаларыбыз авырта башлады. Дәвалану өчен без ярдәм сорап мөрәҗәгать иттек бергә янәшә эшли торган кешеләргә. Дусларым, якыннарым, миңа ярдәм итерләр дип уйлаган кешеләрем тарафыннан бөтенләй юк дигән дәрәҗәдә ярдәм килде. Хәтта бөтенләй килмәде дә дип Әйтсәм, дөресрәк булыр, дип әйтә ул шушы абзый. Әмма дә ләкин дошман дип күзаллаган, анардан читләшеп җөргән ул кеше шактый булышты. Көне-төне безнен шушы авыртудан котылу юлында ярдәм итү нияте белән чабып җөрде һәм шактый булышты. Шунда аңладым, әйе, нинди кеше икәнлеген. Һәм ул миңа бик якын, бер туган абыем кебек якынайды һәм дусларым да ярдәм итмәгән вакытта, туганнарым да мине оныткан вакытта ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ярдәмче булды, ярдәм итеп торды. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, бигрәк тә кеше белән якынайган вакытта, дуслашкан вакытта, күңелебезгә якын күргән вакытта шуны онытмыйк. Бик якын китертү дә һәм ерагайту да тиешле түгел. Һәм кешеләрне якынайткан вакытта Шуны белик, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән шулай яратырга мөмкин, ул кеше безнең иң якын, иң күркәм, иң ярдәмче бәндәләрдән булырга мөмкин. Һәм яраткан вакытта, якынайткан вакытта Бигрәк тә, әйе, Аллаһ ризалыгы өчен, ягъни Аллаһы Тәгаләне хөрмәтләү белән шушы кешене дә хөрмәтләсәк, ул вакытта шушы кеше ул безнең иң якын дуслардан булыр. Һәм хакыйкый, Коръәндә бик матур мисал бар, Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә, хакыйкый сезнен дошманыгыз. Дошманнарнын дошманы булган ул кем? Ул шайтан. Ягъни сезне туры юлдан, Аллаһы Тәгаләнен нурыннан, рәхмәтеннән ерагайтырга теләгән шайтан дип Аллаһы Тәгалә безгә әйтә. Ни өчен? Чөнки Чөнки ул безне Аллаһы Тәгаләдән ерагайтырга тели. Менә кешеләр арасында да чын хакыйкый дошман булып торган кешеләр, дошман булырга теләгән яки дошман булырга тиешле булган кешеләр, ул Аллаһы Тәгаләдән ерагайта торган кешеләр булса, әйе, ул вакытта, ә дусларыбыз Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган булса, без, аллабирса, ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә